He ako pai e uta tonu tō noho mō te kotahi tau. Ana, e tautokohia ana ngā mihi ki ngā mana, ki ngā tapu o te rohe nei, ā, tae atu rā ki Te Ipu Karea, anō te reo pōhiri i ngā ia, i ngā ripo o te puna o te kī, kua tatū mai nei ki konei. Tēnā huihui tātou katoa. Ana, kua riro māku, ā, Te tatau e kati, ā, ki tō tātou whare kōrero, i tēnei o ā tātou huihuinga. Ka mutu he taenga tuatahitanga tēnei ki Te Puna o te Kī, i ngā tau ka pahemo ake nei, ka ōruatia ki te wiki hākinakina o ngā wharekura o te motu, anā, kua tū anō tērā hui ki konei, ki Tāmaki Makaurau, ā, he pai anō tērā nā te mea koira tonu te pūtake o tēnei kauhau āku, ko ngā taitamariki i roto i ngā wharekura e whai nei i te aho matua o ngā Kura Kaupapa Māori. Ana, hei tuatahitanga, ko tēhea te. E mihi ana au ki te kaupapa i tīpakohia e Te Puna o te Kī, inā hoki, me kōrero te reo Māori i ngā wāhi katoa, kua roa nei tātou e kōrero pēnā ana, kāti ake me pēhea e mōhio, āe rānei, kāore rānei, kua tutuki ēnei kōrero. Ā, Kristin kōrua ko Hōhepa, ka hoki nei aku mahara i ā kōrua kōrero i te ata nei ki taku tupuranga ake, Ko ōku mātua anō ērā i rongo i te kōingo nui ki te reo Māori, ā, nā konā i kōrero Māori mai ai rāua i taku tupuranga ake. Ka peka atu ana au ki ngā kāinga o aku hoa, ko te pātai tuatahi i te hokinga ki te kāinga, i kōrero Māori rānei koe, i ū rānei koe ki te reo Pākehā, ā, ki te reo Māori? Ina kōrero Pākehā, kua kore koe e hoki atu ki ērā kāinga? Ā, nā, ka wehi mai ōku hoa, Ā, me uaua ka whakaae mai ki te peka mai ki tō mātou whare, engari a Kiau nei ko te tino tohu tērā o te aroha, aroha nui ki tō tātou reo. Anā, e whakapono ana au koira te huarahi, ā, kia ora ai tō tātou reo. Anā, e mihi ana ki te whaea kī mai, ā, kua oti i a ia te whakapapa o, o tēnei kaupapa te tātai. Anā, kei te aho matua te kōrero, kōrero Māori katoa i ngā wā katoa, koia kei te upoko mō te reo. Nā, kua kīia i au, um, ko te tīoria ngā pīpī, koira te kaupapa o tēnei kauhau. Anā, mōhio tātou ko tēnei mea te pīpī, he manu, he he kūao e noho ana i te āhurutanga o te kōhanga. Nā, i au e rangahau ana, ka, ka tūpono atu au uh, ki te pātaka kupu, he whakamāramatanga anō mō tēnei kupu mō te pīpī. Uh, ko ngā toa taitamariki i te ope taua, kei te aro ā-kapa o te ope taua. Ana, e whakaaro ana au he tino kupu tērā hei whakaahua i ngā taiohi e tupu mai ana i roto i ngā Kura Kaupapa Māori i ngā wharekura. Ko rātou ngā, ngā toa e amo nei i ngā wawata nui o ngā mātua me ngā whānau ki te oranga tonutanga o te reo Māori ki āpōpō, ki raurangi. Nā reira, koinei ngā pīpī, ko ngā koera tāku i tīpako ai hei kupu whakaahua i ngā taitamariki i roto i ngā wharekura. Ana, koia ko te kooti o Rangapu i i Aotearoa whānui. Ā, ko ngā tatauranga nei nō te tau 2013, ko te kōhanga reo i te takiwā o te 9,000 ngā tamariki, ā, i ngā kura tuatahi, kura kaupapa Māori, ko tōna Rima mano, tae rawa ki te wharekura ko ngā mōrehu, ā, kei te takiwā o te kotahi mano. Ana, he nui ngā taki pēnā ai, ko tōna whā rau ngā kōhanga, te takiwā o te ono tekau ngā kura kaupapa Māori, ā, engari tae rawa ki te wharekura i, i, Kei te takiwā o te 30 i te motu. Anā, he, he nui ngā take i pērā ai ko te tokoiti o ngā kaiwhakaako e āhei ana te kawenga marau i ngā taumata tiketike o te kura tuarua, ā, koirā pea tētahi o ngā take nui, me te uaua hoki o te kawe i te kaupapa. Nō reira, Ko tāku e whakapono ana, ko ēnei mōrehu nei kua āta rumakina ki ngā kaupapa reo Māori, ā, kei ā rātou whanonga, kei ō rātou waiaro hoki te matapihi ki te āhua o te reo me te oranga o te reo a ngā tau e heke mai nei. Ā, nō reira, ko te pātai uia, ko ngā kōrero ēnei i kohikohia i au e rangahau ana ki te whakatutuki i te tohu kairangi i te whare wānanga. Ana, ko te tino pātai, mā te aha e kōrero Māori ai ngā taitamariki o ngā wharekura, i tirohia ngā awenga e whiriwhiri ai rātou ki te kōrero Māori? Hoi anō, ko ngā āhuatanga i tirohia, ki hea, Ki a wai, ana hei āhea, kōrero Māori ai. Ā, e rua ngā huarahi i whaia. Tuatahi i tukuna he patapatai i te ipurangi ki te motu whānui, ā, ko tōna 478 te hunga i hono mai. Ā, 344 ngā taitamariki i te kura tonu e ako ana, ana ko tōna. 134 ngā raukura, koira te hunga kua puta. Ana, koira te kupu ka whakamahia i ngā kura i te mea kei te upoko whakamutunga o Te Aho Matua te kōrero kia puta te tamaiti hei raukura mō tōna iwi. Nā reira ka kīia koira hunga kua puta he raukura. Tuarua, I āta uiui e au, ā, tōna 51 ngā tāngata i te rohe e kīia nei ko Te Upoko o te Ika. He ākonga ētahi, he kaiwhakaako ētahi, he mātua anō ētahi. Ā, tēnei aku mihi ki a Hēmi, i au e hurihuri haere ana ki te uiui, nā, ko ia te kairīwhi, nāna aku tamariki o Mana Tamariki i tiaki, ā, i whakaako i au e pērā ana. Nō reira, he kōhanga matatini, he kōhanga matarau tō te pīpī e tupu nei i te wharekura, i te Kura Kaupapa Māori. Anā, he wā ia e hurihuri ana tōna ao, e pātukituki ana ngā peka. o tōna whare kōhanga. Ko te ao pāho pori tēnā, ko te ao pāpāho tēnā, ko tana ahurea Māori, te ahurea tūmatanui o Aotearoa, ngā take tōrangapū, take whai ohaoha, ērā āhua katoa e pā mai ana ki te reo Māori me ngā kōwhiringa reo a tēnei hunga. Hei whakarāpopoto iho, ki hea ngā taitamariki o ngā wharekura o Te Aho Matua kōrero Māori ai? Ki te kura. Koia te pātuwatowato o te reo ka mutu ki te kura, ki roto tonu i te akomanga, ā, ki mua i te pouako. Ina tahuri te tuarā o te pouako, he kōrero anō pea. Ā, hoa noa mō te wāhi ki te kāinga, ā, ko te nuinga o ngā. Haurua ngā kāinga kei reira te reo e rere ana i ōna wā, nē. Ā, ko tōna ono orau te hunga kōrero Māori anake i te kāinga, anā, tekau orau te hunga kōrero Māori i te nuinga o te wā. i te kāinga. Nā, kia mahara ake tātou, ā, ko te nuinga o ngā mātua o tēnei reanga kāore i tupu, ā, i te reo Māori, kei te ako tonu i te reo, ā, i puta anō te kōrero i ētahi o ngā, o ngā pīpī, he, he pakari noa atu ō rātou reo i ērā o rātou nā mātua. Engari ko te tino tohu o te tautoko a ngā whānau, ko te tuku i ā rātou tamariki ki te kaupapa me te ū tonu, ā, ki ngā taumata tiketike, ā, o te wharekura. Ana, puta ana ki te papa tākaro, he kōrero anō nē, ka piki te kōrerotia o te reo Pākehā, ā, tata tonu te haurua o ngā ākonga ka kaha kē atu ki te kōrero Pākehā i te putanga atu i te akomanga. Nō reira, ko te kura tonu te taiao matua e rere ai te reo Māori. Ā, nā, kōrero Māori ai ngā pīpī ki a wai? a ki ngā pouako, ā, ki te hunga ririki anō hoki. Ā, koinei ngā tatauranga nē, neke atu i te haurua e kōrero Māori anake ana, e kōrero Māori ana i te nuinga o te wā rānei ki ngā pouako me ngā tamariki pakupaku o te kōhanga reo. He aha i pēnei ai? Oh, ko nga poua ko nga pou o te kura, ka tahi. Ana, mo te taha ki nga pipi o te kohanga, i te mea ina ka korero Pakeha he tauira kino matou mo ratou, um, ki te korero i taua reo, koinei ta tetahi o nga pukorero. Ana, tuatahi kei whaki, kei whaki ki nga kako kei te korero Pakeha te wharekura. no reira ko nga tamariki, ko nga karanga teina i te kura nga pirihimana o te reo. Engari kura hoki e whakaatu mai ana Ko te taiohi te tauira hei whai ma nga tamariki ririki, a e rongo ana ratou i tera, tera haepapa, a me kaha ke pea atu ta tatou aki i tera ahuatanga ko ratou nga pou o te reo hei whai ma nga, ma te hunga ririki. Ooh, kua wahatia. Ana, i uia anō te pātai, umm, ko tēhea tō reo matua ki, ki ō hoa i tō tupuranga ake? Ana, ko te rārangi whero e whakaatu mai ana ko te reo Māori anake. Oanei te rama, nē? Nō reira, i te kōhanga reo, kei te kaha te tamaiti ki te kōrero Māori, nē, ki ōna hoa. Hoi nō, ka, ka tupu haere ana, ka pakeke haere ana, ka heke te kōrero Māori, ana ka piki te wāhi ki ngā reo e rua, nē. Ā, e whakaatu mai ana tērā i te whānuitanga o te ao, nē, ko te tamaiti nohinohi nā te whāiti o tōna ao, engari ka pakeke haere ana, ka tupu tana reo ruatanga. Ana, ka pā mai tērā āhuatanga ki ōna whanaungatanga reo, ki ōna hoa. Ka mutu, i te wharekura anō, i te huringa ki te whai i ngā marau, pēnei i te pūtaiao, i te pāngarau, i ngā paerewa paetae, rā ko te NCA tērā, ka kaha kē atu te kawe i aua marau i ngā reo e rua. Ana, kei te pērā ngā wharekura, ko te nuinga o ngā rauemi tonu, kei roto pea i te reo Pākehā, ahakoa he mea kawenga akoranga i te reo Māori. Hoi ano, um, ka whanau mai ana nga tamariki kei te kaha nga raukura ki te korero Maori ki a ratou tamariki. Ko tona 75 orau, um, e tuku ana i te reo ki a ratou tamariki. Ana ko nga whakaahua i whakaatuhia mai e, um, e te whaea e ki mai, ko Mahanga ma, ko Raikura ma, ko Marama ma, katoa o tera hunga e korero Maori ana ki a ratou tamariki. Ana, ko te neke a tona haurua e korero Maori anake ana, ana, ko te rua tekau orau e orite nei te te whangai i te reo Pakeha me te reo Maori ki a ratou tamariki. No reira, ma te aha e korero Maori ai? He aha etahi o nga awenga, a ma reira tēnei reanga e ū tonu ai ki te reo, ā, mā te whakatau o ngā mātua. Ahakoa kāore pea i ngā mātua te reo, ko te whakatau a ngā mātua kia tukuna ā rātou tamariki ki te kōhanga, kia tautokohia rānei ngā kaupapa reo Māori, he awenga nui tērā, nē? Ko ngā tikanga me ngā kaupapa here i roto i te kura. Ko tā Te Aho Matua kē ana nei kia ū ki te reo, anā kei tēnā kura āna tikanga, kei tēnā kura anō āna, kei tēnā whānau anō hoki, nē, me āta whakatakoto tikanga mō te wāhi ki te reo. Ā, ka mutu, mate whāngai anō i te reo ōpaki, te reo ngahau, te reo whakawhanaunga. Koirā tā rātou e tino kōingo ana ngā taitamariki. I u, ana ko ngā kaupapa matua ka kōrerotia e tēnei reanga, hōki atu, hōki atu nei te kōrero ki, ki ō rātou hoa. Tuatahi, ko ngā puoro me ngā waiata. Tuarua, ko ngā pitopito kōrero i Pitomata, i Tīhau, i te ipurangi, i te ao pāhopori. Ana, tuatoru, ko ngā hākinakina ā-kura. Katoa ēnei kaupapa, ehara i te me ka āta whakaakoria i te kura. Tēnei momo reo, nē? Ko tā te kura i tēnei wā he aro nui ki te marautanga me ērā atu āhua. Hoi anō, koinei ngā kaupapa nui ka kōrerotia e ngā tai tamariki ki ō rātou nā hoa, tae atu rā ki te whakaipoipo me ērā āhua, ā, ehara i te mea ko koirā te momo reo ka āta whāngaihia i te kura. Āe, te āhua nei e whakaatu mai ana i nei kōrero, i tērā. Ana, hoi anō, he hunga auaha anō tēnei kei te waihangatia mai tō rātou ake reo. Tēnei kupu te wekeneru, ā, kei te rangona i, i, i tōra mātātoa, i, ā, I ko Ropata Parau Torowha, a, Tarau Porowha, Spongebob, ne, ko, ko rangona i tenei korero wekeneru, ko rongo hoki i, i etahi whaikōrero. He mea waihanga tenei kupu na nga taitamariki i nga wharekura. Wekeneru, a ko tana tikanga, a, na, na Pohotea i mea mai he rite ki te wow, oh, wow, wekeneru, he kupu kua tīni kia reo Māori. Ana i takea mai tera i nga taitamariki Ngā wharekura. Ana, ko Poro Rānaka anō tētahi kupu waihanga, ana, Pohotea anō tēnei whakamārama. He maha ngā mea o tērā, te pōrangi, te maroke, he Poro Rānaka koe, he whakaiti tangata, āe, Poro Rānaka tēnei. Ana, rātou anō ēnei kupu i waihanga kua, kua horapa, e he tohu anō tēnei o te reo ora, ana, kua tae ki te pouaka whakaata, ki te ao pāpāho, kua, kua reo Māori ēnei kupu ināianei. Ā, ko Maimoa, i ngā tau tata nei kua puta, he, he tira waiata tēnei, ā, ko te nuinga o tēnei hunga, he raukura nō ngā wharekura. Ana, ki te tirohia e tātou ko te kaupapa matua ka kōrerotia e ngā taiohi ki ō rātou nā hoa ko ngā waiata me ngā puoro, ana, ko Maimoa, ko ēnei momo kaupapa he mea taunaki, he mea Whakaawe, he mea āki i ngā taitamariki, anei te tau, te mana o te reo Māori. Ā, i, i tēnei wiki, i hui ngā wharekura ki Tāmaki nei, mō, ko te hākinakina te take, ā, i pāoho mai ngā waiata, ā, mai mō āta atu ki ērā, ā, ngā mea reo Māori, nā Roby Whakamāori mō Moana. Ā, i rangona te hari me te koa o ngā tamariki, ko te reo Māori tērā e pāoho mai ana. Ina pō, i tū te te pō whakangahau. Ko Maimoa tēnei e tū ana. Ko tōna 450 ngā taitamariki i huihui, e kanikani ana. ko ētahi pē e whakaipuipu ana, ā, ko te reo Māori, i roto i te reo Māori. Koirā te mea nui. Anei a Hinurewa e manako ana, anō nei kei te wharekura tonu a ia, me ētahi o ngā ākonga o te wharekura o Manurewa. Anā, kei te kitea te hari me te koa o ēnei taitamariki, ā, e rongo ana i ngā waiata reo Māori, ana, e whakawhitiwhiti kōrero ana, e whakawhanaunga ana ki, ki ngā taiohi o te motu, ā, ko te reo Māori te tino kaupapa. Koe tae o ngā tūmanako i puta i, i tēnei reanga, kei te piringi kia ora tonu te reo, Kei te pirangi au kia ki te whakaako ki taku whānau, kia kore ai e noho taua pēhi ki runga i au anake. Nē, kei, kei te rongo tonu ētahi o tēnei reanga, o ēnei pīpī, kei te aro ā-kapa o te pakanga kia ora tonu ai te reo, he, he tokoiti tonu tātou. Ana, ki au nei me kaua he wiki reo Māori, ki au nei me oranga reo Māori. He pito mata kei reira. Kei, kei te aroha tēnei reanga ki te reo Māori. Nō reira, ko ētahi o ngā whakahau i hua ake i tēnei rangahau, ā, he, he puninga reo, he puninga tahi. He mea nui te whakahuihui i ngā taitamariki kia, kia tūtaki ai rātou ki a rātou, kia noho tahi, kia ngahau tahi, i roto i te reo. Ā, e pērā ana ngā Airihi, he puni reo ō rātou, ā, ko ētahi o tātou iwi e whakatū huinga rangatahi ana, ā, nā Kuira tētahi tino tauira o te whakahuihui i ngā taitamariki. He whakarongo anō ki tēnei reanga. Ā, he nui ngā kaupapa here kua whakatakotoria me ngā rautaki reo, ā, Me āta ui tēnei reanga, he hunga kōrero Māori, ā, he wheako anō ō mātou, he rerekē i ō mātou mātua, ā, he tirohanga kē ki te ao, anā e tika ana kia, kia uia tērā hunga, anā kia āta whakarongo tātou, ā, ki ā rātou kōrero. Ā, ko rātou anō e whakaritea nei ngā kaupapa pēnei i a Maimoa. Ā, ina pō rā, A mātou ngā raukura, kāore he wiki hākinakina i a mātou i te kura, e āhua pūhaehae ana i tēnei reanga māringanui, ā, i puta te kōrero ina pō, oh, me, me tū he hui mō ngā raukura, ki, kia huihui ai um, te reanga raukura ki te ngahau me ērā tū kaupapa i roto i te reo. Um, ā, ko te whāngai te reo ngahau me te reo o te whakawhanaunga. Me, me, me pērā te aro i roto i ngā wharekura, kei te warea i ētahi wā ki te whakatutuki i ngā aromatawai, i ngā paerewa paetae, ā, ka mahue te taha ki te whāngai i te reo ā, mō te reanga taiohi, me ngā mahi a te, a te pakeke, ā, me tērā ao. He tino rerekē i te ao o te hunga ā, kōhungahunga nei, ā, ā, kāre anō kia eke rawa. Nā he mea nō te kōrero mō ngā pukapuka ruarua tonu nei ngā, ngā pakimaero, ā, hei tuku ki te hunga taiohi, pēnei i a Twilight i a rānei i, i te reo Māori. Anā, e mihi ana au ko Toa tērā e whakamāorihia ana, ā, he koirā ngā kaupapa e, e kaingākautia ana e, e ngā taiohi, e ngā taitamariki. Ā, nā tētahi anō o ngā kōhine tēnei kōrero i ui ai au te pātai, O, ki hea koe kōrero Māori au? Ana i hu, kōrero ia mō te kaupapa a te Rāwhiti Rua Bosch, ko, ā, kōtuia tērā, he, he wānanga mō ngā tai tamariki, engari he mea kawe i te reo Māori. Ana ko tāna mai ki au, O, i te haerenga ki kōtuia i, i tino ū mātou ki te reo, hoki ana ki te kura, Ka ū tonu mātou mō te wiki kotahi, i muri mai i te haerenga, me taku ui atu, He aha i pēnā ai? Ā, i whakakōngia te reo ki reira. Anā, i hoki atu, hoki atu te, te kōrero mai a ngā tamariki i tēnei kupu, i te call. Ahakoa he kupu reo Pākehā, kāre au i whakamāori, i waiho kia pēnā tonu, i te mea ko tā rātou e kōingo nei, ko ngā kaupapa rekareka ki a rātou, ngā kaupapa i ō rātou nā ao, ko te ao o te ipurangi, ko ngā kiriata, ko ngā pūoro. Nō reira, kia kaha tātou ki te aro ki tērā, ki te poipoi i tēnei reanga. Nā reira, i whakatūria e Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori he huinga reo mō ngā taiohi i te 2014, ko te ngahau me te rekareka te aronga. I reihi rātou, i whakataetae i Tāmaki Makaurau nei, he pōkanikani, ērā kaupapa katoa, Ko te mau rākau anō tētahi o ngā kaupapa a Anei, ngā pīpī, ngā toa taua mō te reo, e waha nei, e kawe nei i te reo, ki āpōpō, ki raurangi. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.